Барыгызга да хәерле көннәр. Э, без инде үзебезнең дәресләребезне дәвам итәбез. Бүген безнең икенче дәрес. Беренче дәрестә без сезнең белән веткаларны ничек төзибез, аларның э, төзү төзелешен караган булсак инде, бүген инде без сезнең белән бер ветканы ничек итеп өстәге ветка өстәге кешене узып китү турында сөйләшербез. Күп кенә сораулар килә, миннән сорыйлар инде. Менә мин астагы кеше, өстәге кешене үстерәм бит. Ул минем балаларны, мин аңа балалар җибәрәм, ул шуның хисабына инде зур дәрәҗәләргә ирешә диләр. Ә, анысы сүздә юк, зур дәрәҗәгә ирешә. Ә, ләкин ә, шундый ә, вакытлар була, өстәге кеше эшләмәсә, астагы кеше инде әлбәттә ә, иң өстәге наставнигын узып китү ә, булырга мөмкин. Узып китәргә мөмкин инде. Шуңа күрә менә бу очракны хәзер карыйсым килә. Менә үземнең эшләү дәверемдә мин менә шушындый ситуациягә тап булдым. Бүгенге көндә мин директор статусында күптән түгел генә ачтым. Һәм минем өстәге наставникларым доход та алмыйлар, аларның э, структураларда юк, һәм алар минем веткага карап утыралар. Бүгін көндә мин аларны уздым. Доходта мин алардан күбрәк алам, һәм инде әлбәттә статусымда директор. Хәзер без әлеге очракны э, тирәнрәк итеп карыйбыз. Менә бу сез. Менә бу сез. Көннәрдән бер көнне сез кушасыз инде, чакырасыз кешене, әйме? Менә беренче линиягә яздыгыз бу кешене. Яздыгыз, аның исеме Алсу булсын. Яратам шушы исемне, кызлар. Алсу булсын. Алсу безнең ул потребитель. Ләкин э, ул инде 26% белән 50 балл ясый. 50 бал ясый, аңа бик ошый һәм э, алсу да көннәрдән бер көнне үзенең иптәш кызын чакыра. Булсын ди ул гүзәл. Иптәш кызын, иптәш кызы 26 20 процент белән 1500-гә, э, 2000-гә заказ ясап бара инде. Ул инде 50 бал тутырмый, күпме ясый ала, шул кадәр ясап, үзе өчен генә ала торган кеше. Һәм көннәрдән бер көнне Гүзәл дә үзенең танышын чакыра. Гүзәл чакырмаса, сез Гүзәл астына язасыз. Сез бит инде күрәсез, сезнең монда ветка киткәнен, әйме? Исә сез язасыз. Монда безнең э, Гүзәл астында Миләүшә булсын. Миләүшә исемен дә бик яратам. Миләүшә булсын. Ә Миләүшә безнең сетевик булып чыга, ул башка компаниядән килгән була, аның тәҗрибәсе була һәм инде ул килүгә үк аңа баламындагы маркетинг планны һәм инде аның үсәсе килә. Шул көннән башлап Миләүшә монда безнең веткалар ясый башлый. Менә бер веткасын җибәрә, икенче веткасын җибәрә, өченче веткасын җибәрә, кызлар, карагыз, нинди актив кеше булып чыга бу. Өч ветка белән бара Миләүшә бүгенге көндә. Шулай ук Ширинага 100 балл ясый Миләүшә. 100 балл ясаган очракта компания безгә бер партнерны каталог сайын бүләк итә кызлар шуңа күрә бу мөмкинлекнен дә файдаланырга кирәк ә миләүшә инде әлеге мөмкинлекне белеп алган да ул 100 балл ясый башлаган Йөз бал ясауның э, шундый күп э, табышлары дип әйтәсе килә, әйме? Табыш кына түгел, плюслары. Э, монда без беренчедән VIP стаж белән барабыз. VIP стажда без ничек да ниндидер бер продуктны 70% белән алабыз. Аннан соң яңа чыккан новинкаларны без алдан алабыз. Менә мисал өчен әлеге каталог була, менә беренче 3 каталог бара өч атналык каталог бит инде безнең, әйме? Менә беренче атнасы үтте. Мин инде рәхәтләнеп новинкаларны киләсе каталогта ала алам. Рәхәтләнеп ала алам. Ә мондый консультатлар ана ала алмый, чөнки мин 100 балл ясыйм һәм мин VIP клиент. Менә шундый мөмкинлекләр бар. Киемнәргә күп кенә скидкалар. Гомумән алганда, ябык распродажалар, менә шундый нәрсәләр. Гомумән алганда, менә бу Миләүшә бу әйберне аңлап алды, тәмен белде диик. Ул әле ширина да ясый, ветка гына ясый дип беләсезме әллә сез аны? Шул кадәрле менә актив кеше булып чыкты бу Миләүшә Ситюк. Көннәрдән бер көнне безнең Миләүшәбез шулай эшли-эшли, көн саен кеше чакыра-чакыра 23%-ка җитә кызлар. Уйлап карагыз, Миләүшә безнең директор була. Директор була. Миләүшә директор булган өчен дә монда хәзер Гүзәл 50 балл ясамый, Яра Гүзәлнең 0 статусы юк. 50 балл ясамый чөнки. 50 балл ясаган булса, Гүзәл дә статуска күтәрелгән булыр. Әгәр дә 50 балл ясамыйбыз икән, безнең безгә доход чыкмый, әгәр дә безнең командабыз булса да. Аннан соң 50 балл ясамыйбыз икән, безнең доходыбыз да булмый инде. Менә шул әйберне дә истә калдырыгыз. Алсу безнең 50 балл ясый, аның алсу ясаганга күрә 50 балл, аның инде званиесе булачак, дәрәҗәсез булачак. Чөнки аның менә шушындый зур командасы бар. Болар барысы да алсуга бит менә балалары үзегез аңлыйсыз әйме маркетинг планын инде әкренләп өйрәнәбез шулай. Алсу безнең шулай ук 23%-ка җитә кызлар. Карагыз, Алсу да директор. Сез, сез бит инде чакырганыгыз Алсуны гына, ләкин сез эшләмәдегез. Сез эшләмәдегез, сез бары тик Алсуны гына чакырдыгыз да Алсуга карап утырасыз. Үзегезнең 100 балыгызны эшлисез дә, VIP клиент андаймы? Яисә 50 балыгызны эшлисезме? VIP клиент булсагыз да сезгә анда менә 1 2 3 4 5 не кушып торалар. Ләкин менә компаниядән партнер килсә дә, ул партнерлар бит инде барысы да бизнеска килми. Аларның да кемдер менә үз өчен генә, э, мисал өчен 20% өчен генә эшли, монысы да 20. Сезгә менә шундый потребительләр килгән. Бәлки алар арасында булыр да, әмма дә ләкин сезнең менә бөтен баллар буенча сез Монда 23 процентка җитәсез. Балаларын инде санап тормыйм, күпме бал җыйгансыз. Мин теге сезгә э, тулаем күрсәтәсем килә. Менә карагыз, сез 23 процент директор булдыгыз, кызлар. Шәп бит, сезнең күпме зур структурагыз бар. Әмәдә ләкин сезнең бер генә ветка. Бер генә ветка сезнең кызлар. Ширинада бер өч кешегез бардыр инде, өч дүрт сезнең. Сез бәлки 100 баллны да әле күптән түгел генә ясый башлаган булсагыз да, әйме, сезнең монда инде 20% дисконтлыклары гына. Дисконт ник инде теге үз өчен генә заказ бирүчеләр, э, гади кулланучылар гына. Сез 23% директор. Бу очракта ничек була алсу да бит инде директор сез дә директор э, гүзәл э, гади э, гади кулланучы яңадан инде кабатлап китәм тиз генә миләүшә безнең сетевик ул эшләгән ул веткалар җибәргән ширнасын ясаган һәм 23 процентлык дәрәҗәгә ирешкән ул директор булган һәм менә бу очракта безнең миләүшә тулаем үзенең доходын ала безнең 23 процентка җиткәч 41 400 акчасы чыга инде менә маркетинг план как усалабыз э, балаларыбызны тапкырлыйбыз монда инде мин балаларны тапкырлап тормыйм чөнки монда бик зур структура ул төшкәндә төшкән гел аска таба барган инде шуңа 41400 доходны ул ала ә гүзәл гүзәл кулланучы ул бер нәрсә дә алмый аның дәрәҗәсе дә юк дә, о, дәрәҗәсе булса да инде ул 50 балл ясамагач, ул бер инде доходка ирешми, һәм, э, һәм инде ул маркетинг план буенча э, эшләмәгән булып чыга. Алсу, Алсу безнең 23 процентка җиткән, ул директор булган. Алсу да директор бит инде, менә директор дип язып куйыйк. Менә директор. Алсу монда доход алмый, званиесе булса да. Сез, сез директор булгансыз, шулай 23 процентка җиткәнсез. Э, ләкин шулай ук сезнең дә бер генә ветка, алсуда да бер генә ветка бит инде. Сез эшләмәгәнсез инде, шул 100 балыгызны ясап баргансыз, бер ветка гына ясап, ә сезнең эшләгән бары тик монда остагы сетевик миләүшә генә. һәм шуңа күрә сез дә доход алмыйсыз сез аласыз инде теге бер дә доход юк дигән сүз түгел менә шушы йөз баллыгызны йөз баллыгызны ясагансыз икән шул йөз баллык доходыгызны гына ала аласыз сез мисал өчен менә шул теге узган дәресләрдә без сезне карап киткән идек бит инде ничек доходны э, саныйбыз сезнең белән ничек була ул мисал өчен йөз балл тапкырлыйбыз аны 60-ка и тапкырлыйбыз инде шушы җиткән, э, килеп җиткән үзебезнең дәрәҗәдәге статустагы инде процентыбызга 23. Менә шушыны тапкырлаганнан соң чыккан э, акча гына сезнеке була. Бу бик әз. Ә иң иң зур акча, иң зур доход директорның иң бәләкәй иң бәләкәй директорның доходы. Монда инде Миләүшә беренче директор бит инде, кеше бәләкәй директор. Бу безнең 23 процентка җиткән һәм ул инде тулаем 41400 ала. Һәм менә моннан нәтиҗә чыгарып нәрсә әйтәсе килә? Бер ничек тә остагы кеше өстәге кешене баета да алмый. Күпләр бит инде шулай ди, менә мин аны баетып утырам, өстәгеләрне ди. Менә минем хәзерге ситуациям шушы, менә минем бүгенге көндә өстәге ике кешем дә директор булды. Мин дә директор. Мин директор статусын ашкач, менә алар да шушы статуска килеп җиттеләр. Һәм инде аларның бүгенге көндә доходлары юк. Алар миңа карап утыралар, чөнки менә шул бер ветка гына үстерә. Үстерәләр булып чыга инде. Мин актив булып чыкканмын инде оста кызлар. Менә шундый, менә шушындый хәлгә калмас өчен, менә, менә шушындый хәлгә калмас өчен һәр вакытта кызлар кирәк ширинаны ясарга, кояш кебек инде. Һәр вакытта кирәк менә шушындый э, морковкалар җибәрергә инде, веткалар ясарга. Э, иң кулай вариант, иң беренче елларда сетевойга килгәч ветка ясау. мин үзем шушындый система белән эшлим веткалар ясау буенча яме ну бүгенге көндә әле мин шулай ук кояш методы да белән дә эшләп утырам чөнки миңа доход та кирәк бит һәрвакыт кына ветка гына да ясап булмый шуңа күрә менә сез уйларга кирәк сезгә һәрберегезгә дә үзегезнең яраткан төзелешегезне табырга Ә иң идеаль, идеаль вариант, шуны әйтәм сезгә, өч витка алып бару. Иң, иң идеаль, идеаль вариант инде ул. Менә бу очракта безнең Миләүшә эшләгән, доходын да алган, э, бер кешене дә баетмаган һәм бер кеше дә э, теге Миләүшә хисабына үсте дигән сүз түгел бу. Алар үссәләр дә, аларның монда результатлары юк, нәтиҗәләре юк, шуңа күрә Миләүшә молодец бу очракта.